Eżis ħbib, merħba għal darbohra mir-Rescue Center tagħna. Ehm, ħafna minnkom qegħdin jistaqsuna eh, il-proġetti tiegħek joġbuni ħafna eh, u nixtieq nitgħallem iktar. Ovvjament aħna nkun qegħdin nagħmlu ehm, iktar ehm, episodji bħal dawn biex intom kemm jista' jkun tkunu tafu minn fejn għandkom tibdew u kif għandkom iktar titgħallmu tekniċi ġodda. U għaldaqstant iddeċidejna li mil-lum ħa nkunu qegħdin nibdew il-bażiku. Mela, l-ewwel ħaġa x'irridu nagħmlu qabel ma nibdew nisbaw? xi rridu wkoll nużaw prodotti li jistgħu jgħinuna biex jiffaċilitaw iktar ix-xogħol li ħana ma ħankun qed nurikom ukoll kif eh, u x'fatta tistgħu tagħmlu dan ix-xogħol. Mela, ħanibdew l-ewwel proċess. Mela, hawnhekk jiena għandi din l-injama li hija hawnhekk. U ħanuża din l-injama bħala eżempju daqs li kieku kienet biba ta' kċina, faċċata ta' amara, kexxun, kwalunkwe oġġett li jintom biħsibkom tirridekoraw biex jiġi jaqbel mal-istil ġdid li jintom tixtiqu toħolqu ġod-dar tagħkom. U minn hawnhekk Hawnhekk għandna din l-injama. Mela, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nnatfuha. U meta nnatfuha sew eh, huwa importanti ħafna għaliex speċjalment jekk tkun biċċa amara antika din l-amara jkollha ċertu tħaħen, ċertu użu ta' prodotti li forsi kienu jintużaw anka fil-passat u dawk ikunu nxtorbu kollha mill-injama. Issa, jekk ma natfux sew, ħajkonna problema eventwalment il-quddiem li għax meta nisbaw joħorġu tbabar fuq iż-żeba. Allura l-aħjar mod huwa li nnatfuha jew bix-sugar soap jiena nuża. Ix-sugar soap dan huwa concentrated tħalltu mal-ilma tuża tap jew tnejn ma' kwart ta' barmil ilma u mbagħad tnaddaf u f'dal-każ jiena Għandi kollox preparat u ħa nagħti mesħa fuq l-injam biex kemm jista' jkun innaddaf. Issa, għalfejn innaddaf qabel u mhux wara li nixkartla jekk ikolli bżonn? Mela, tnaddaf qabel għal raġuni li jekk inti ħa tixkatla l-ewwel, Inti u tixkart li ħa tkun qed timbotta iktar trab u kimika ġol injama. Allura li ħa jiġri xorta ma nkunux qegħdin innatfu kif suppost. Ġri l-ewwel irridu nnatfu u mbagħad kif tinxef f'dal każ mhux ma tantx ħanħalliha tinxef wisq jiena, imma ħa nurikom kif tagħmel. Nuża sandpaper, is-sandpaper tiegħi il-grit hija tal-400 tistgħu tużaw minn 200 'il fuq, anke hawn min juża anke tal-150, jekk l-għamara jkollha ċertu layer ta' verniċ jew tal-ostru u fiha jkun hemm il-grif. Allura tista' tuża xkatlatur Sandpaper tal-150 hemm min juża anke għodda mhux biss bl-idej imma anke bil-makkinarju biex iħaffef ftit iktar, ġieli nuża jiena speċjalment meta nkun qed naħdem hawnhekk. U dak il-mod jiena nkun qed inneħħi dak l-eċċess kif qegħdin taraw hawnhekk biex kemm jista' jkun jiena issa qed innaddaf u nneħħi fejn kien hemm eh, imkaħħal. Issa, jekk taħsbu li la mara tagħkom għandha bżonn xi stokk, eh, importanti li tuha qabel. Ovvjament, għax hekk tistokjaw wara li tkun użbajtu tkunu tidu terġgħu tirtupjaw. Jiena fil-każ tiegħi ġieli naqbad u nagħmel Qabel ma nistokkja nagħti passata żebgħa biex inkun naf eżatt fejn irrid nistokkja għax meta tagħti l-kulur joħorġu iktar id-difetti ta' fejn inti trid eh, tistokkja. Allura nagħti l-ewwel passata tinxef nistokkja kemm jista' jkun bil-kulur viċin taż-żebgħa biex hu mbagħad jinxef sew, nixkatla ħafif kif jinxef l-istokk u mbagħad inkompli biż-żebgħa tiegħi. Mela, hawnhekk għandna din l-injama kif tinxef hija lesta għaż-żebgħa. Issa, xi rridu nagħmlu? Bażikament irridu nagħżlu l-kwalità taż-żebgħa li rridu nixfu. U żebgħa li rridu nużaw biex ovvjament meta tinxef tkun lesta biex nużaw l-amar. Mela, għaw ħafna kwalitajiet ta' żebgħa fis-suq u importanti ħafna li nużaw iż-żebgħa li lilna tagħmlilna kuntenti. Mela, iż-żebgħa li nuża jiena hija chalk paint, imma wkoll mineral paint. Xi jfisser dan? Ifisser li mhijiex biss ibbażata fuq il-ġibs minħabba raġuni li l-ġibs iħalli ħafna marki u jkun hemm it-tendenza wkoll li inti trid tagħti il-primer qabel l-undercoat u fl-aħħar mbagħad tkun trid tissilja. Issa jiena l-prodotti li nuża jiena nsibhom faċli għax huma self priming u self sealing. Ġifieri kull ma jkolli bżonn jiena huwa il-kulur ehm, li nażel u nsibu kondu ehm, għax jifranka li ħafna ħin. Issa it-tieni għażla hija bejn il-pniezel. X'ħan użaw? Eh, pinsel tond jew pinsel ċatt. Din hija għażla li hija preferenza personali. Jiena personali nippreferi dawn li huma ovali għax jgħinuni ħafna biex immexxi ż-żeba u nagħmel iż-żeba fina kemm jista' jkun. U fil-fatt jekk tinnutaw bejn iż-żewġ tipniezel Mlova li għandu ħafna iktar xagħar milli għandu ċ-ċatt. Allura meta jien ħa niġbor iż-żebgħa mill-pinsell, mill-bott, bil-pinsell ovvjament, ħa nkun qed intella' ħafna iktar milli qed intella' biċ-ċatt u nkun nista' immexxi iktar. Fil-fatt ħa nurikom issa id-differenza bejn it-tnejn. Mela hawnhekk ġbart iż-żebgħa. Naqra zeba li ġbart jiena mill bot irnexxi li nagħmel nofs l-injam. Allora mexxejt kemm stajt u rnexxi li nagħmel nofsu. Issa, il-pniesel li huma oval jgħinu ħafna biex aħna nnaddfu l-kantunieri kif ħafna drabi ż-żebgħa tinġabar fil-kantuniera tal-injama hawnhekk u ninsewha ma nagħtux kasha għax tkun xi ħaġa vera faċli li ninsew għax aħna nkunu qegħdin nħarsu lejn il-quddiem. Allura b'dawn il-pniesel kemm inti tiġbor iż-żebgħa tal-ġnub u għandek il-faċċata lesta. Issa, jekk nużaw il-pinzel ċatt, mela, tellajna iż-żeba, Ġbarna kważi l-istess ammont ta' zeba li għamilna fuq il- fuq il-lovali. Imma jekk qed tinnutaw ma tantx għattilna. Allura fil-każ tiegħi jiena nippreferi l-ovali. Għal dawk li jippreferu ċ-ċat ma jimpurtax jista' jkun li l-ħin ikun naqra itwal. Allura tkunu iktar metikolużi biex taraw li tara x-xogħol jiġi kemm jista' jkun irfinut, eh, allura tużaw iċ-ċat għax ikolkom forsi ftit iktar kontroll fuq dak li qegħdin taraw. Issa fil-fatt hawnhekk Għandna din jama bl-ewwel passata lesta. Jien qed nuża dan ir-roża għax ir-roża huwa wieħed mill-kuluri favoriti tiegħi. Issa, kif inhi inħalluha tinxef u intuha t-tieni passata. Ħafna drabi daw il-kuluri jieħdu bejn tnejn u tliet passati ħfief Fil-fatt, l-ewwel passata tkun l-iktar passata diffiċli. Għaliex tkun trid tagħti kemm jista' jkun kullimkien imma mbagħad it-tieni passata ħa tkun żeba' fuq żeba'. Allura tmexxi ħafna iktar. Meta l-kulur ikun iktar ċar jew iktar skur bej abjad u iswed, jista' jkun li jkollkom bżonn tagħtu xi passata jew tnejn extra minħabba l-pigmentation u anke jekk pereżempju għandkom biċċa mara tal-kewba skura meta tiġu biex tisbgħuha bl-abjad ħa jiħdilkom ftit iktar passati. Mela, hawnhekk għandna t-tieni passata lesta, ħallejniha tinxef u mbagħad tajniha t-tieni waħda. Fil-fatt b'żewġ passati għalqet, imma jiena Mħantiha t-tielet waħda biex inkun ċert li rqadt kullumkien. U kif qegħdin kif ħataraw issa meta tkun qed tagħti żebgħa fuq żebgħa din timxi ħafna iktar milli tkun diretta fuq linja. Allura x-xogħol jiġina eħfef u ma jkollniex problema biex nirfinaw iktar. Ovvjament, meta nkun qed nagħmlu seba' fuq seba' nkunu qegħdin naraw fejn ma nkunux il-qatna sew. Allura b'dak il-mod jirnexxina wkoll immexxu kollox. kif nixtiequ aħna u ż-żebgħa tagħlaq kif ovvjament nippreferuha aħna. U hawnhekk b'daqqa ta' pinsel jiena tajta it-tielet passata. Issa din tistgħu timmaġinawha tkun eh, biba ta' kċina f'temp ta' nofstanhar tistgħu tagħmlu kemm għal ħalaq bibien u kxaxen ta' kċina dawn iż-żewġ passati. Issa din ħanħalluha tinxef u mbagħad naslu biex nagħlqu din ir-rokna tagħna għallum ir-Rescue Center. Tajjeb ukoll infakkarkom li meta tużaw il-pinsel kif tużawh anka bej passata oħra taħsluh bis-sapun tal-platti u l-ilma kif diġà għamilt jiena. X'inkalla jaqdilkom jiġilkom bħalma bħalmandi hawnhekk jiġi tberfil fit-tarf Dan nistgħu nneħħuh u l-pinsell nibqgħu nużawh għall-proġetti li jmiss. Mela, kemm infakkarkom għandna bżonn eh, sugar soap biex innaddfu, għandna bżonn nixkatlaw, nagħtu tnejn jew tliet passati bil-kulur li aħna nixtiequ u mbagħad inħalluha tinxef.